Salowmaleýkim adamlar menden öňde-de adamlar ak ýüreginden joşgunly kalbyndan süýji-süýji arzuwlar edendirler. Şolaryň hemmesine goşulýan. Öz gezegimde bolsa. Özüm halypam hökmünde ençe ýyllara bäri işleşip bile aýdym döredilen ýoldaşym hökmünde Amangulyşly agamyzy ilki bilen-ä beýik halkymyzyň tüýs ýürekden gollap beren döwletimiziň ýolbaşçysynyň ýardamy bilen berlen at bilen bu günki gün bolsa adamzadyň Belli bir döwürde, elli ýaş döwründe näme özüniň ukyplylygy bilen eden türkmen halky üçin özüniň ähli güýjüni, ähli mümkinçiligini edip, elli ýaşda görkezmeli zehinini, talantyny, güýjüni görkezen adam. Hemem şu günde joşgunly bir baýram diýen ýaly hemmämiz üçin birimiz dosty, birimiz agalary, garyndaşlary, ýoldaşlary. Ýaşyňa mübärek bolsun. Men özümiň süýji arzuwlarymy bir kuplet goşgy bilenem aýdaýsam boljak bol ýöne bir ullakan goşgy bilen aýdasym gelýä. Olam hemme haçan türkmeniň aslyny yzarlän bizde de. Beýik adamlara beýikleň sarpa goýanlygy. Ýöne bir topar ýyllarda beýik adamlar pese düşdi, oba, hiç zatdan baş çykmaýan gömük adamlar bolsa ýokarda boldy. Şonuň üçin hem zehinler, talantlar, joşgunly ýürekli adamlar hemmaçyr basgylanyp gezdi. Şu günki ajaýyp döwürde, türkmen döwletimiziň galkynýan döwründe Şu hemme haçan ata-baba bize kesp bolup gelen beýiklere beýik diýmäni başarmagymyz üçin. Amanowjudow ýaly tüýs zehinli, hakdançjan adamlaň bolsa mydama beýik bolup, beýikleňňem, şoň bilen birlikde bolsa pukaralaňňam şoňa guwanmagyna özüm joş alyp, ýa-da bir goşgy okap berjek kär ýeter diýýän. Beýik bolan bilmese beýikleriň gadyryn, Pukaralar ählinde peder kesbit kär ýeter. Şägirt ismi aňmasa, sungat içre suduryn, Nepi ýetmez ussadyň, miras-usul tär ýeter. Adam ogly atlydyr, Hap halkynyň dilinden. Akyl-paýhas görüp bile, hünär gelse elinden, Biýedek perzent ýaly görellesiz gelinden Yrsgal-bereket gaçar, desterhany töridir. Yşka bendi aşyklar gözlärler melhemini, Maksada ýetmek üçin gaýgyrmaz ylhamyny, Kalby armanly gezer, tartyp dünýe gamyny, Aýralyk düşse ära, magşuk söwer ýar iter. Ahmyr eder ah çeker, tok baş dur ýasyz ynsan. Meýli ýok toý meýlise, ham hyýaly şirin jan. Ýürek taýly bolsa-da, goşa göwre gurusan. Ojak tozar gumansyz, gözel zenan är ýeter. Ozal jomart lakamyň, iliň aýtsyn özüňe, Müşgil işe ýardam bol, Perde tukman ýüzüňe, Syla hyllar mertebäň, Gowan hyllar sözüňe, Göternip başarmasaň, Namys bilen ar ýeter. Men sözümiň soňunda adamlar hemme haçan türkmeniň beýikligini beýige göterýän beýikler üçin. Şoň bilen birlikde bolsa, ine, iki tarapymda-da meň beýikler dur. Ýene aramyzda-da beýikler bar. Hemmämizem biziň beýik. Beýik halkyň nesli özi beýik bolmaly. Hemme haçan şuny ýaly dabarada, şuny ýaly toýda hemmämiz beýiklere beýik diýip, hawa, beýige galmaklyk her birimize Hudaýjan kem etmesin. Toýuň mübärek bolsun!